A yi kpuɣi shikuru n-chaŋ li hali ni a ti yɛn naai laɣiri ka a yɛn puhi shiri niŋdi shikuru maa puuni, a yɛn darila ŋ-ŋɔ ka yɔri ŋ-ŋɔ ka yɔri ŋ-ŋɔ, but at the end bɛ bi yɛn kpuɣi shikuru maa ʒila, bɛ yɛn kpuɣi headmaster loori bee dee o cheche ʒila ka a kuli. A graduate dali yaa certificate ka bɛ yɛn ti a, certificate maa yaa paper n-nyɛ li. Lala certificate maa yaa dini ka a yɛn dola n-nyɛ a ni bɔri shɛli zaŋ chaŋ a ni di wahala shɛli n-chaŋ shikuru maa zaa, ɛhɛɛn soori ku bemi ka a wɔs. Ti ʒila kpe, ti ku ʒila kpe ka ka shɛb chaŋ tiŋ shɛha nti deei award nima ka bi ʒi waansi di pahi di zuɣu na. Bi mi bi naai ka bɔhi award eh bini maa organisers maa yaa ni yaɣiri laɣiri kpalinda ti bɔhim ni awards ŋɔ ni naai a bɔra a bɔra nyin nyɛ pun vice president eh ka nyɛ actor ka ku di fiila n yɛli ni bihi ka bi zaŋ awards ti to di ni ki yɛn baŋ ni ti gba bi tiri jilima. N niŋdi a marhaba ka n na Kaman How program zuɣu Abdulbasit Kuitire n-nyɛ a presenter zaya yɛri a ŋɔ maa yaa. Eh, n yɛli a mi yɛ buɣi noongi n-nyɛma, yɛli viɛlli yɛli suŋ bee din nyɛ zaɣ biɛɣu ti nyɛla ban yɛn kum li taai na. Ni lahi nyɛli ka yuŋ paai a ka buɣi noongi kum yirigi tiŋ naa, ka o bɔhi ni bɔ n-lu. ehe ni paɣa kpɛm n faai suɣi zaŋ chaŋ bɛ kaali ka buɣi niŋ lahi kum yirigi tiŋ naa ka o bɔhi ni bo n lahi bala ŋɔ maa ŋuni yaa eh ni danaa paɣa n dɔɣi bidibga lala n nyɛli ka di yi ku kana yaa zaɣ viɛlli bee zaɣ biɛɣu ti nyɛla ŋun yɛn zaŋli ti a na kaman how program ŋɔ zuɣu ka ti yɛn zaŋ kpɛ ka zaŋ paɣaba din gahim zaŋ ti Kpiɔŋlan Naawuni ni o lan niŋ ti yiko ka ti kana ti ti zaŋ episode ŋɔ maa zaŋ ti a maana yaa kamati n pun niŋdi li shɛm eh ti bee n niŋ a gbaliŋ

Eh, di zooya ka bi yɛli ti ni a yi tumdi tuma ka kpaŋmaŋ bɛni bee ka bi paɣiri a di puuni, di mali ni nyambu. So, ti ku yɛn zani mi ka congratulate Northern movie industry ni di kpamba zaa especially Nordrafim as a whole ni bɛ ni yina ni bɛ ti ti awards shɛŋa ŋɔ maa. And a yi kana ti yuli. A ka a ti yuli eh, ti kuli zanila kpe ŋɔ ka suhi fans bee ban nyɛ movie lovers eh, ka balin ya pahi n ti a movie bee actors ni beni maa yi nim n chɛ ka bɛ beni maa di mi nyɛ yi nim n chɛ ka bɛ beni maa di tu ni yi niŋdi support shɛli din yɛn chɛ ka bɛ ni niɛmda bee din yɛn keep bɛ tuma maa active ka ban maŋmaŋ nyɛ bɛ nɔni. bin niŋdi binshaɣu ŋɔ maa n tiɛha ni yɛri ŋɔ maa wula ka nyini faan maa a yɛn niŋ n tiɛha ku yɛn taɣimi deei bin yina n ti niŋdi muvi awɔs maa shɛm maa kamani a ni pun ku wumdi awɔs skin shɛŋa din biɛni VGMA biɛni a yi kana kpɛ ŋ ŋɔ ada awɔs skin biɛni ka mostili ka di tooi dahila yili yiindi bi zuɣu distime ŋɔ maa sitirictili fɔ Actors n bala maa so a yi nyɛ movie fan di tu ni a tili zaɣa eh ŋɔ maa n yɛn kpaŋsiri bi koba ni kama a yi nyɛ movie fan di bi sɔɣi ma bee kama n ku mi ni a ni ʒiya maa a yɛn bɔri mi ni a ŋmɛri movie viɛla to a standard a ni yɛn yuli shɛli ka a nini tiɣi so a ni yɛn yuli shɛli ka a nini tiɣi ŋɔ maa ŋɔ maa ka a yɛn support ka di kpaŋsiri actors maa koba ni ka so yi lahi niŋ movie o dii bi yɛn yina dii gahi niriba ka bi chaŋ ti niŋ ni o ku bɔhim ni o zaŋ niŋ kasɛt ni ka o gba yɛn niŋla binshɛɣu up to standard because sokam takahi nyɛli ni a actira ka taagɛtiri yuli bee award a mi a baŋ ni yɛli shɛli a yi taagɛtiri yuli ni award kamani din ʒiya ŋɔ ka a ku google pumpɔŋ ŋɔ bini na bi dɔɣi time shɛli gba 1950 bee 19 a lahi ŋɔ yi daa nyɛ India best actor mini bini a yɛn nya li mi yuli nyɛli ka so ku tooi lahi nyɛhi li actor maa ŋun zuɣu so a yi ti yɛn sɔŋ so ka o nyɛ ŋɔ yuli ka eh, di be like o gba zaa be n bɔri ni o niŋ binchɔɣingu ta o yɛn bɔrila binshɛɣu o ni yɛn niŋ taya dahin shɛli ka ti yina ni o bɔrila eh, as best n ŋɔ best n ŋɔ ka nya a support so movie fans eh, supportimiya initiative ŋɔ maa pam ka di nyɛ naba zani di yɛn che ka movie maŋa tooi yirina kii yuunda. a yi kana ti yuli ɛɛ ti kuli niŋla gbejo n len kamina ti shihi ti contestant maa contestant kam bee nominee kam ŋun be din ni di tumina understand a ni be scheme shɛli ni maa because din che ka n advisiri ŋɔ maa din di lan ka use but this is the first of its kind actors pun deegi awards mini binyɛra binyɛra but ŋɔ maa n-nye first time n ni kuli yela shɛm kamani like rocket n-nyɛya. Mm, recognize one. recognize one bɔŋɔ maa first time recognize one bɔŋɔ ka di kuli strictly by actors ka di nyɛ northern region ka di kpa maa so din chɛ ka n tirila advice ŋɔ maa a ni kpɛri binshɛɣu nima di tu ni a mi a ni kpɛri binshɛɣu nima Kamani example, at the end of awards maa bee D-Day maa lan san di best actor ka a bi tooi nyɛli eh, ka ka a dim n-nyɛ o bee a yɛn zaŋ o mi leegi ka ma a mini o bi lan kpɛri tabiya na because din di ku yɛn nyɛ nyin wum pini n yɛn di best actor because a yi di best actor a yɛn expectiri mi yaa niriba tu ni lan sa je soli Amiaba, so laŋsa ni ti dili maa, di tu ni a ku teei ni a ni yɛn dili ka je ni o je suli shɛm. Di je suli a Naawuni n yɛli ni ka a dini n bala maa. Kafin ka a ti yɛn be nominee maa ni, a yi understand nominee a ku mali problem because kafin ka bɛ ti yɛn nominate a di pun wuhimi kaman yaa bɛ ni ku nominate a niŋ award scheme ni. That means i ban be nom laa category maa din zaa maa ni i pun qualify mi ni a movie maa bee amaŋmaŋ lee best yaa kaza so ka di lee niŋ yaa bɛ ku tooi gbilim plaque maa ni bɛ zaŋ ti niriba ata maa then ka di kana yaa ni di yɛn vote mi ka bɛ bo juries ka bɛ yuli movie maa ka decide so a bi win maa bi wuhiri ni kaman yaa a bi kpaŋ li a maŋa dee shɛli yi ni nya nominee n pun wuhi a recognition industry maa puuni so eh, kpaŋ yɛn maŋa ka i mi a ni yɛn deei binshiɛɣu maa di value a baŋ ni yɛn shɛli maa bɔ ka naan kpɛ dinni di chɛ ka a mind biɛni kama eh, shɛm ni tooi mali mindset shɛli eh, n na n shihili second second time n yɛtɔɣa puuni so n na ku pahiri yɛla suɣulo n je niŋ repeatira because yi yɛlli n ti lahi yɛlli to n bi bɔri ni i zaŋli niŋ kama a suhudee tabi sunsuuni zaŋ chaŋ time shɛli a works maa ni yɛn naai N saha ka n lahi zaŋ kpɛ ŋo n foogi yɛltɔɣa ku yɛn nyɛmi yaa biɛrim maa yaɣaya tiɛhi ti vooi kom ka lamina
Anɔlim buɣim yɛli bɔra lee nyɛla dini, TV ka a bɔra, fridge, chest freezer, air condition bee kettles ka a bɔra, a yili iron, rice cookers, blenders, sound system, gas cookers di zaaha beni, zaɣ bihi ka a bɔra, zaɣ saasima ni zaɣ kara di zaa beni. A mi gba zom na nti piigi a dini. Electro Arena nyɛla ban be Chɔɣu Runabout Kumbɔŋ pali daa maa zuɣu. Di lahi mali tuma duu shɛb kɔna ŋmaliginli zaŋ chaŋ Metro Mass. A yi bela waa, cham Dobele Road di mini Bank of Africa m-be yili yini. Boli n-ti 020-9432-323 bee waa 0244-211-290.
ok hmm eh, ni yɛn yɛli yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa ŋuna eh, pahin ya suɣilo disclaimer ka yɛn yɛli ti kana n yɛli ni yɛn yɛli yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa nin kam ŋun nyɛ disclaimer bee ni yɛn wumli yaa ka zaŋli ti a maŋa eh, naɣila n bolila a yuli eh, awɔskin maa ni pili maa ti nyɛri yɛla pam ti nyɛri yɛla pam maa ka n lahi zaŋ kpe ka teega Ni yɛri ŋɔ, kaman how presenter eh bee kaman a tooi boli ma Abdul Basit Kwecire maa, ka eh award scheme maa naan nya ma shɛm din niŋ m-bala gba. Hali award scheme maa man yuli booni Abdul Basit Kwecire dini. N zala kpe as kaman how presenter buɣinooŋga whether din niŋ zaɣ viɛlli bee zaɣ biɛɣu yaa ti yɛn kummi taana. ti wumdi yɛli shɛŋa kamani zaŋ chaŋ sabotaaz zaŋ kana lala awɔɔsi skin ŋɔ maa polo so din ka ti ku bɔri ni ti zani nimaani yaa ka n neei ŋun sabotaaziri nini yaa ka n neei ɔganaazɛs maa nini yaa ka n neei nyɛ ŋun nyɛ nɔminii maa nini ka a baŋ a ni kana ni a ti deei binshɛɣu maa bee a ni kɔntɛsitiri fɔ binshɛɣu maa a ni ti a la misaali a ni ti a la misaali kamani ti ku nyɛri sokam ni chani school procedure shɛli a yi kpuɣi shikuru n chaŋ li hali ni a ti yɛn naai laɣiri ka a yɛn pushiri niŋdi shikuru maa puuni a yɛn darila ŋ-ŋɔ ka yɔri ŋ-ŋɔ ka yɔri ŋ-ŋɔ but at the end bɛ bi yɛn kpuɣi shikuru maa ʒila bɛ yɛn kpuɣi headmaster loori bee dee o cheche ʒila ka a kuli a graduate daliya certificate ka bɛ yɛn ti a certificate maa yaha paper n-nyɛ li Tibɔbɔ zuɣu ka bɛ taai pɛpa maa. Lala sɛtifiketi maa yaa, di ni ka a yɛn dola n-nyɛ a ni bɔri shɛli zaŋ chaŋ a ni di wahala shɛli n-chaŋ shikuru maa zaa. Ɛhɛn, so di ku bemi ka awards. Di chɛ ka so yɔhim a yaa ni bɛ ni yɛn ti awards maa ni di ka binshɛɣu bee kaman awards kuma ka bɛ yɛn zaŋ ti a zuɣu kpiintali ka o yɛra ŋunkam yɛla lala Din chɛ ka o chaŋ ti bɔhi bini booni binshɛɣu award. A bɛ a baŋ ni yɛli shɛli la, o ni chaŋ ti bɔhi bini booni binshɛɣu award ka naan yɛla ka a neeg o nini. Award yaa bini tiri a plaque shɛli maa dini n-nyɛ award. Award kam ka bɛ ti bo binyɛra pahi di zuɣu din nyɛma din yɛn pahi ka di viɛligi bee ka maa yaa niriba maa bɛ ku bɛ ku ʒiɛli la kpam amaa bɛ yi ku yɛn su o kɔŋ ka bi ʒiɛ o kpaŋ plaque maa n-nyɛ award. Example, A yi di award ka bɛ ti a 100 million, eh, a yɛn di li mi naai? A ti zo paɣa ŋun daa be n hiya wow la, eh, ka o ti kuna ka bɛ o ni bi daa ti a la 100 million, a yi di li naai bɔ ya wuhi ni a daa di award? Bɛ bi ti a plaque yaa, yaa yɛn kpi mi ka chɛ li ka a yaansi ti yi sina yaa, ka di be record puuni kaman ni di pun yɛra maa, yaa yi Google. N bɔhi ya, who is the best actor? Bɛ ni na bi dɔɣi dahin shɛli kamani 1950 bɛ yɛn wuhi mi. So a ni ku yɛn zaŋ certificate ka di di taai soli ka a bo tuma shɛm lala n-nyɛ li ka a yi di best actor ka bɛ taai plaque maa eh ka di yɛn di yɛn kamani kpɛŋɔ ŋun na di best actor Kpɛŋŋo ka ti naɣi ŋun di Best Actor ka ba shɛli polo Civilization ni be laa yiya maa ni ŋuni n-na yɛn nyɛ contrast gari so kam ŋuni ka bɛ yɛn zaŋ ŋmahi movies n-nyaŋ so kam ka bɛ ŋmariya ʒiri ni Akua Enyagha soya ni boya be din ni so ka naan mali binyɛri shɛŋa gabira ti malila competition yaha ka che award. competition biɛni mi North Got Talent biɛni mi Chop the Mic biɛni mi Ghana Most Beautiful di biɛla di ko ka chɛ awards competition a bi zalila binshɛɣu ka yaa ni yɛn golisimi nyaŋ taba yi yɛn yimina n ti yili yila niŋ taba n nyaŋ taba n ŋmɛya n ŋmɛya yi yɛn yimina n ti yili yila nyaŋ taba A baŋ shɛli at the end of it ka bɛ pii ŋun bɔŋɔ n-nyɛ wiina ka di mali first, second, third. A mi kuli nya award ka bɛ yaa ni best actor ŋun bɔŋɔ n-di second best actor no di bela di ko. A mi understand ya shɛli a bɔ so di mali ya di gabiri taba di mali di gabiri taba best actor maa bee ŋun ti di eh, di maa best kama bi niŋdi eh, reality show ka yɛ ka zaɣala di be- ŋuni n di best north got talent ŋuni n di best ghana most beautiful bin tooi binshaɣu maa di naam maa bɛ nyin plaque maa like di ko n biɛni mi hali ni a nya vi tariga Di mi so ku tooi fa title maa ka chɛ a nyini n nyɛ nyini n daa nyɛ yiya ŋɔ n ŋɔ. A mi understand ya shɛm? So fine, to nyini ŋun yɛri maa gba to n chɛ ya. Binshɛɣu ni karinli maa yaa to ti yɛn ti ti ti yɛn chɛla award scheme maa zali nimaani. Binshɛɣu ni karinli maa kamani example a yi yɛra di tooi zoomi n yɛn dedicate ŋɔ din ti shɛba di tooi zoomi ka bi nyɛ actors ka maa nyɛ actor bee a yi bɛ industry maa ni ka bi yɛn niŋ award scheme ka a puu bɛ di industry maa zuɣu ka binshaɣu karinli din sani ka a pahi organisers maa a baŋ li zaa so nyini yi ku tooi bo motor niŋ award scheme ni bee a ku tooi bo loori niŋ award scheme ni ka ʒiya yɛli ni ban organise li maa bi kpaŋ ma hali a gba yi di bɛ ni. That means laa n dee nyɛli nyɛ ŋun ku din ku ka binshaɣu ka a chaŋ ti discussiri maa laa n yɛn nyɛli ka di lan zooi pam yɛtɔɣa shɛli kam din tabi ʒiri di sɔɣirimi yɛra ti na ku guhirimi ni ti nyɛ ŋun ku yɛn du TV bee n ku n ku nyɛ platform shɛli n chaŋ ti yɛri din ka binshaɣu maa ka tooi huja n ku ti huja ka di ku doya din wuhi ni binshaɣu yi ka award scheme maa n di ku tooi niŋ so binshaɣu kam din ti tabi sɔɣi yɛli ka di nyɛla nyaangi ka a yɛn zurili a ku tooi yina ti yɛli to di tabi a suhuyurim di tabila ʒiri maa a mi yi be team ni eh bɛ yi ʒinya chaŋ match ŋmɛbu eh ka ʒi ka ʒinya because ka niriba 20 n kpɛri paaki ni bɛ yi kuli select ban be field maa ni maa ka bi select a paaki ka a ʒiya ka bɔri ni bɛ di a team maa yaha bɛ yi kuna record maa ni a yuli bi a yuli bi yili record maa di yinim n chaŋ ka bi ti din ya maa a mi a a a gbaari ni yɛri a binshɛɣu maa bee. Inim n chaŋ ka bɛ ti din ya maa. So paaya suɣulo chɛya ka ti bɔri industry maa tooni chɛndi. Yiŋɔ ti mi li mi din ku din kama din ku fine fine ti ʒila kpe ti ku ʒila kpe ka ka shɛba chaŋ tiŋ shɛhi nti deei award nima ka bi ʒi waansi di pahi di zuɣu na. Bɛ mi bi naai ka bɔhi award ɛɛh bini maa organisers maa yaa ni yaɣiri laɣiri kpalinda.

tɛli ni bɛ bihi m-be din ni to din ka ti mi ni maa ti bɔhim ni awards ŋɔ ni na a bɔra a bɔra n yi nyɛ Naawuni vice president ɛɛh ka nyɛ actor ka kuli di fiila n yɛli ni bɛ bihi ka bɛ zaŋ awards ti to di ni ka yɛn baŋ ni ti gba bi tiri jilima a yi nyɛ ninkurugu ka a yaai yaɣili to chɛ ti bɛ bihi bini ti ti a bi yɛri di yɛltɔɣa. A yaa ni yaɣi binshɛɣu ka maa ku ʒiya ka bihi diɛmdi bi kunkɔna. Eh, di pala bɛ yɛn zaŋla suhu ŋmahi ba maa ŋɔ ka bihi ku diɛmdi bi kunkɔna ka a chaŋ a ninkuritaa ni ti ʒiya. Woi, n gariti ka bihi woi shɛhi n-nyɛ bɛ ni daɣi bɛ maŋ shɛm. Woi, bɛ manim ni bi wa tɔ a ka yuus. A yi chaŋ ka bɛ diskaasiri binshɛɣu din nyɛ a ka a yaa ni yaɣi binshɛɣu, nyin yaa ni yaɣi awɔɔ shɛli maa, dini n-nyɛ a ni gindi n niŋdi binshɛɣu. That means pukparim la n-nyɛ a maa. ka yɛlimaŋli ka a bɔra yɛlimaŋli din nyɛla di zaɣ yinga yɛlimaŋli kani ka ku tooi yɛli ni yɛlimaŋli kam din ti sɔɣiri yɛra yi di tab ʒiri di tabila a suhuyurlim suhupaya suhi chɛliya ka yiya ŋɔ mahi ka ti zaa bɛni sikiim maa ni kana maa ka bɛ yɛliya bɛ Naawuni zo bi tariga sitaatin m-bala ti kabisila ti ni yi nyahi niŋda binshɛɣukam Yɛrim ni ʒiya maa ka dahin yini ka bɛ daa zaŋ mɛ li binshaɣu kam malila starting ka di pili step by step dini n nyɛ tuŋ a ni chɛni ti ŋmahari films tiri niraba firi ka bi yɔra maa di bi muɣusa a ŋmahila films tiri niraba firi ka bi ti yɛn taai award bi taai binshaɣu gba producer showing plaque maa ka bi nyɛ a ni nyɛli a yi nyɛ ŋɔ taabo nim laa n bala bin daa n ŋɔha nim ni daa chɛni kpɛha ti deeri taabo shɛŋa la dini n bala bɛ yi wahu pilaak ŋɔ laɣari pilaak maa so ku ku nyɛm bin kpɛ koliba zali shɛm ka a jɛrim bee a zunyuŋ tali mini a pukparilim yohinda ka a bɔri naa ka a ku bɔra yɛ pukparilim mini pukparilim n ku nyɛli pukpara n ku nyɛli ti ʒila kpɛ ka bi chɛ bi chɛhi nooti nima buku bihi n kohali n zaŋ liɣiri maa chaŋ ti gbuli n ti shɛ a yi bi ʒi binshaɣu kuna so mii bi bohaya di mii bi bohaba ŋɔ maa ni ku nyɛ a Dagban kpee maa ni ku yɛn yɛli shɛm ŋɔ ni ku nyɛ noos ka di yɛn niŋa di ku zabiri o maŋ n bi baŋ yi pirɔblɛm naanzuhi n bi baŋ yi pirɔblɛm wula so when when kii lan bɔri ni ti niŋ zooi ku nyɛ mini dirɛsi koliba zali shɛm a mi di liɣiri ku o ku chɛm ti bɔhiri liɣiri eh di vootiya bɛn zaŋ ya m-bo liɣiri maa to fine a bia n-nyɛ ma ka a ku akiti ka n ti ku chaŋ ti da kolibanim mini binyɛra na nti zaŋ ti a ni a zaŋ kulahi yiŋ ti zali bee ka da moto pahi a di zuɣu A act maa la ka bɛ yo a ka da moto pahi a di zuɣu ni a zaŋ kuli ti sa. Bɔhim ya about award scheme, laɣiri n-yɛn raani la a business maa. Fine, ti zali moto, ti zali moto hoo, best actor o dimi moto eh, di zooya pam ka a yɛn nya vote shɛli maa, yi ni bɔri ni binshɛɣu, a yɛn nya vote shɛli maa ka di bi paai moto maa liɣiri ka di a gba ŋari tim maa. Ŋɔ maa ti yɛn ti plaque. Eh plaques maa ni yɛn ti ka di nyɛla bɛ yɛn ŋari ya maa di tooi zooya pam yɛ a votes maa ka di bi saɣi moto laɣiri di bi saɣi plaques maa laɣiri ka daa gba ŋari la ban organise li maa bɔhimiya yi bɛ tuma ni yaa bɔhimiya di zaɣi maŋli di zaŋ ya i suhuyurili i suhuyurili n bɛ din ni ka maa bɛni n bɔritili n bɔritili ginda binshɛɣu yi ku yɛn chaŋ tooni yi ku bɔrila yi ku bɔrila moto kura mini din yi tin bari chɛchɛ nima ka bi chɛn ti kpuɣiri ti ti yinsi na ka labisiri ti maa. bee ka ti haayi lolo yolo n-kpe n-chaŋ location di kɔŋko ka ti mi di ni ku viɛla. Ka shɛli di ku zabiriya mi putɔɣu ka m boli nya maa ka yɛn yɛliya yaa eh a nya awards eh Northern movie industry ni pili ti ni na ʒi mali awards shɛli ti ni bi mi shɛli ŋɔ maa n-nyɛ like ŋɔ maa tɔ kaman a ku di awards ŋɔ tɔ yani ka a di maa? Yes a ku di ŋɔ to naa maa ma maŋ m-bala whether a chaŋ hiya waa o a chaŋ bo ku ti deegi a waa o like din kani ti bi mia dama a nya a ku ʒi a ku be yɔŋɔ ka bo ku nim ti boli a na n-ti ti a best actor northern region di kani bo ku bo ku best actor ka a zaŋ example be ka waa bee dee eh hoo nim boli a na ti ti a domi a ku tooi chaŋ hoo ti deei guli bee n-di nam ni ka ka a kpe ni a ti kɔhi polo. ŋun polo ka a yɛn kɔhi ma a ku chaŋ hoo nti di a nam nimaani ka a yɛn nyaai best actor eh tia bee n lɔɣili a ku chaŋ Kumasi ti deegi award a yɛn chaŋ Kumasi nti nti nyɛ nimaani best actor bee n ni pɔi ti ka a yɛn kɔhira a yi a baŋ hali kpɛm maa bi ɛhɛn so ŋɔ maa n ku nyɛli movie industry award n ku bɔŋɔ maa Maybe in future shɛŋa na n yina shɛŋa di zaa yina bɛ yɛ movie movie kama movie ai dee award kam din ʒiya ni di tin tila bɔnbɔn n ti ti actors eh yeah di gba bro maybe tin zaŋ a bahi but ti ni kuli recognize a as best actor shee ŋɔ ŋɔ maa n kuli nyɛli ti ni bi mi award shɛli a ni mi shɛli maa di yuli. Ayaŋun yuli n tabili bee northern region yuli dini n tabili so northern region ka ti niŋdi northern language ti daa wɔɣis n bɔŋɔ a yi bɛ yɛn sapɔti li ɛɛh to di to di tuhili a yi bɛ yɛn sapɔti li di tuhili ni yɛn zaŋ yɛltɔɣa shɛli bahindi film yaa bee movie making as a whole ka ti yaannim tuma n nyɛli hmm ka musulinsi n nyɛli Dagban ni mi bin kpalim yaa bi bi zaŋ filim meekin n niŋ din ni n ŋmɛya so bi yɛlli mi yaa filim meekin maa di chani mi ka ʒiri din yɛli gola n chana ka ʒiri di etiks so yaa n yi ti ʒiya ka yɛn daa ku doli di etiks maa yaa a yɛn ŋmaai la filim maa. din yina din da ti mi bukaata bee m-mali until ka ti ti understand ni film chani mi ka ʒiri di ethics yi understand ya episode maa waɣa n ku yɛn zaŋ la kpɛ ŋɔ eh, di yi ku bɔri din be ka wula ka wula n ku tooi bi labina ti yɛli di yɛltɔɣa eh, Yusuf Abu Turzɔŋ produced program ŋɔ Siiba Haadi ŋmaai ma Abdul Basit Kulichira n-yɛli ŋɔ a ni tooi boli ma buɣinooŋa yɛli viɛlli yɛli suŋ.